Kaman How program zuɣu m-bɔŋɔ buɣinooŋɔ program zuɣu. Yuŋ paaya ka buɣinooŋɔ kum yirigi tiŋ naa ka o bɔhi ni bo n-lu ni paɣ kpɛm n-faai siɣi. Bɛ kaali na buɣinooŋɔ n-lahi kum maa tiŋ naa bi chɛ ka bɔhi ni o maa ŋuni yaa ni dani a paɣ n-dɔɣi bidibiga. Ayi program ŋɔ zuɣu di yi nyɛla zaɣ viɛlli, zaɣ biɛɣu yɛlli n-nyɛ li, di nola gbirigbiri. zaɣ viɛlli n nyɛli di nola vum kpɛ ŋɔ ka tiɛn zaŋdi yɛli maŋli ti ni mili shɛm tariga n zaŋ taai na a ni tooi boli ma abdul basit kulichiri n nyɛ highlight Lagi tum ni tum beri ka zia n bori nim ti heaven. Come on how?

You might think di bi niŋ important ta bet ti yuundi li kamaa ka nyɛri li ka di ŋmani laa bini maa di bi chaŋ so mi zaɣa karinli niriba pam mind karinli bɛ ka di niŋ very wrong eh, mali nyɛ ti ni yɛ binshaɣu niŋ maa it's just about eh, this time ti mali boutique nim ka di zooi tamali pam bee ka di zooi dagbaŋ pam bee bin kɔhiri niɛma shɛli polo eh, ka ti tooi nyɛ kamaa Eh, ti chaŋ ni bi malila display doors, tin yɛli ni display doors maa ka maa beebi shɛŋa bin zaŋdi zahindi nimaani ka mali niɛma maa yeendiba maa. Eh, bet ka eh, ai ka tuhi the whole like traders maa mini ŋun kam be community maa puuni di ŋmanila like di mali problem shɛli ka ti ni nyɛli ka sokam dii bi tili zaɣa di to zooya ka a yɛn nyɛla doors ŋɔ maa ka maa ka maybe bɛ di yɛlo la liiga ka ti bee ka shɛba na ku kpuɣili yina gba maybe dindali maa bɛ yɛn costume o bee ka ku che o zali kamaa naked ami a baŋ na shɛm abi n ŋɔ a ku yɛn yɛli ni ka ŋɔ mi n shɛli nyɛli exam ni bɛ shɛm maa like di nyɛla different types di kuli bi zaya ni kama a ninsali kpee zahim bee bimbɔŋɔ binshɛɣu kam din nyɛ drawing kama an ku tooi ku zaŋ ninsali zahim niŋ picture kama zaŋ yili a duu bee kama billboard ka bi ku tooi niŋ ninsali part shɛli ka di ku nyɛla o naked n nyɛli n zaŋli yili shɛm maa laa ni o ni tu ni this time kama laa boutiques ŋɔ maa ku nyamiya tan shɛli a yi zaŋ o zali laa maa ka a ku boli n lir o because ya laa bini maa doors maa bin zaya maa bi ka difference ka chɛ ninsali shifa a ni a baŋ zaa so di ku bemi ka a yi ku nyɛ so zaɣim bee so bi ni kuli ka a deeli phone ni yuli maa it's just as the same thing an ku yɛn nyɛ paɣa ka o nama be shɛm an ku yɛn nyɛ doo ka o nama be shɛm hali ti niŋ dabba ŋɔ na so gba ti bini maa o bi tooi niŋdi niŋda o ku niŋ ka chɛ nimaani ba amaa an ku yɛn yuli gbaai paɣa ka o nama be shɛm bee doo ka o nama be shɛm laa n nyɛ laa binyɛra ŋɔ maa bɛ niriba pam bɛ tirina bɛ ku kpuɣimi ya ai like baby n nyɛ bet di daadama ka a ku kanna ti yuli gbaagi o like a ku mi ninsali body parts eh, bin bin ŋmirita bɛ shɛli polo ka bin ŋmahinda bɛ binshɛŋa so din nim zaa a ku yuli gbaali ka so yɛn yɛla ni a mili shɛm maa dini n bala hali ka shɛba gba maybe i kala shɛba kpalansi ni gba Mambilibiya ni shɛba ni nyari di gba ka di di damdi bi kpalansi ni biɛla biɛla so ŋɔ maa ku nyɛla advice ka ti tira eh, personally ti mi ti one two boutique hali man daa zaŋ niŋ ti ni tooi ku chana n ti nyɛ shɛba ka zani n yɛli ba kpaŋ yi maŋa yi lan zaŋ ba zali laa maa ka yi bo binshɛɣu limsi ba bet eh, we could ti ti nyɛmi kamaa maybe di yɛli on this platform eh, the message maa ni chaŋ niriba pam sani laa binyɛra maa bi kpaŋmi maa ka bi bi bi kalli pahi jina ni laa beebi nim maa bi kpaŋ maa ka bi liriti bi zaɣama eh, a kwen kanimina pali zuɣu hali n ti a mari vidio a na nyɛ vidio gba ka so ku yulo hali ka a ti baŋ no eh, excuse me bɔbi la shɛba bɛ o bi ŋmɛri ŋmɛra hali ŋun yina nyɛli gba o ni yɛn yulli shɛm maa gba ka a ku baŋ no o yuuni limi ka imaajiri binshɛɣu eh so laa binyɛra maa zaa a ku zaŋ yina like a ku nyɛla tan shɛli maybe bi da liiga shɛli ka a yeeli ka je ka a ku zaŋ kaago n protector paɣaba dignity especially paɣaba maa laa dogs maa tooi zoom ka di nyɛ paɣaba dini n galisi bet like ti ni yɛri shɛli a bia so biɛni o bi mi o bi mi ŋɔ o bi mi ŋɔ bet o gba yi ku nyɛli o ku mi a ka tuun ŋɔ ni ku zaya shɛm ŋɔ ŋunbɔŋɔ ni ku yɛ niɛma chani maa laa n nyɛ o

Ba bi kɛ yi, bi ku nyɛm ni di nyɛ bee maa kwen ka a ku o zuɣu saɣim. Kpaŋ yi maŋ ka yi su o nim ma nim maa nɛma, nim ba nim maa gba, yi ku bo binshɛɣu liri ba maa. Ɛɛ, di dii yuliya ni beebinim n-nyɛ ba. So yi nya ba, di chɛ ka o hankali chani ti yuuni binshɛŋa binshɛŋa. Abdulbasit Kwecire n-nyɛ yuli maa Yusif Abu Turzon ŋun n-purodusiri ka ʒiri stories maa na ya. Siiba Hadi n-za kamara nyaaŋa ka di paari a na ŋɔ ha.